aqlaɣ deg useggas ajdid la slaman-nwen ay imaziɣen iyaw ad nmeyyez ddunit wass-agi wissen ma tlam da ddunit tidet wass-agi yeɛni ma tettemcabim ɣer lǧil n tura s wayen tettxemmimem s leɛwayed-nni tetebɛem. Wis ma teqqarem ulac Rebbi, d lǧbir away d Rebbi-inu. Ur ḥsiɣ ara, ala xaṭi lukan tellam d imjuhal akkenni, ur tesseḥsisem ara inuba am tagi. Lakin Ṛebbi ixebber-aɣ-d deg Wawal-is belli deg wussan ineggura ad ilin wid ara iḥemmlen idrimen d zzhu akteṛ ay ḥemmlen Ṛebbi. Ma tumnem s Ṛebbi yelha, lameɛna ḥedṛet ay atmaten di setma ad tilim gar wid ɣef i aɣ-d-ixebber Ṛebbi deg Wawal-is belli ɣur-sen asetɛamel n tsuqqa, ttkabaren Ṛebbi s uqemmuc ulamma ulawen-nsen beɛden fell-as. Wid ɣef i d-iqqar Ṛebbi, ɛebden-iyi mebla lemɛana, imi sḥefḍen ttɛalim d lumuṛ n lɛibad. D tidet, ɣur-sen asetɛamel n tuqqa, lameɛna ur sɛin ara tazmert, wid yetteklen ɣef Ṛebbi s wul. Deg wussan ineggura i d-iqqar awal Ṛebbi, ad ilin medden iḥemmlen iman-nsen, ad ilin d imzuxxiyen. Ih, i d-iqqar yiwen gar-awen, ɛni mačči akka i ilaq lḥal? Win yettkazzben iman-is, yettkabaren medden, d win i yessnen ad ihder, i iɣelben lǧar-is deg lbiɛa u ccerɛa. Ḥamel iman-ik, sellek iman-ik. Acu i tɣilem kunwi, a yetmaten d isetma? Rebbi ixebber-aɣ-d deg wawal-is belli iḥamel win yunzen. Ittili d tama n win iwumi ay yerreẓ wul, ittsellik win iwumi ay yulwa ṛṛuḥ. Ddurt iɛeddan neḥfeḍ lmeɛna n yimeslayen n Sidna Ɛisa mi d-iqqar i wid i t-itebɛen, Mebla nekkini, ur tezmirem ara ad txedmem ulamma d acemma. D aseɛdi, lmumen, iqqaren zemreɣ i kulci. s lmasiḥ i ddren. Kečč yettḥessisniḍ agi, ɛni tḥemmleḍ iman-ik? Teqqareḍ, amek ihi? D tidet ḥemmleɣ iman-iw, ḥemmleɣ Rebbi, ḥemmleɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Meyyez ihi imeslayen n Sidna Ɛisa mi d-inna, ma yusa-d walbaɛḍ ɣur-i, ur ikerriḥ ara ula d tudert-is, ur izmir ara ad yili d ṭṭaleb-iw. Isnet ayetmaten d isetma i qqaren tumnem s Sidna Ɛisa ittwakteb, ittunefk-aɣ-d ɣef wudem n Lmasiḥ, mačči kan ad namen yis, lameɛna ad nɛeteb fell-as diɣen. Ula yiwen deg-wen ur yettɛettib am uqettal neɣ am umawker neɣ am umcum neɣ am win yetteklufin di lecɣel n wayeḍ, lameɛna ma iɛeteb walbaɛḍ am umasiḥi ur yettneḥcam ara maḍi, lameɛna ad iḥmed Ṛebbi ɣef ddemma n yisem-is. Ataya lmeɛna itmaten d isetma n win yessekriḥen tudert-is. D ddeɛwa-agi ara nmeyyez iḍ-agi. Ad as-nessuter Yidir ma yeɛteb netta leɛtab am agi di tudert-is.
Anɛam, leɛtab yella ɣef bunadem deg ddunit-a, walakin akken teẓriḍ mačči kifkif leɛtab. Mer yenɛettab yiwen ɣef lbaṭel d win ara yenɛettaben ɣef lḥeqq n Ṛebbi, yeɛni ad yenɛettab ɣef Sidna Ɛisa, ɣef ddemma n yisem n Sidna Ɛisa. Asmi qebleɣ Sidna Ɛisa am umsellek-iw, wid i ssneɣ irkul, yeɛni leḥbab-iw, ruḥen ǧǧan-iyi. Gma d amezwaru i iqehren ɣef ddemma n Sidna Ɛisa. Yenna-d, Amek ara tuɣaleḍ kečč d amasiḥi, imawlan-ik llan d ineslmen? Iḍ-agi, a yetma, zemreɣ a wen-iniɣ s lǧehd belli win yumnen s Sidna Ɛisa ur t-ittaǧǧa ara maḍi seg leɛtab neɣ seg lferḥ. Sidna Ɛisa yettili daymen d wid-is, ɛlaxaṭer iḥemmel-aɣ.

ad inɛettab deg ddunit-a. Akken yenɛettab fell-aɣ, akken i nɛettaben akk lenbiyyat, mkul lenbiyya yenɛettab aṭas deg ddunit, ɣer xaṭer cceṛ yeqwa d lbaṭel. Leɛtab tella deg ddunit ɣef leɛbad meṛṛa, walakin mačči yiwet leɛtab. D isem i ɣ-d-yenna Sidna Ɛisa belli deg wacu cciɛa ara yawi yiwen mi ara yettwabehdel ɣef yir ccɣel, walakin ma tṣebbrem i leɛtab mi ara txedmem lxir d yiwet n nniɛma zdat Rebbi. Ɣer wayagi i tettwasawlem Ala xaṭer Sidna Ɛisa daɣen inɛettab f lǧala-nwen. Iǧǧa-yaɣ-d lmithal-agi i wakken ara t-netbeɛ, ara netbeɛ lǧerra-s.
Lameɛna aniwa yellan ittqelliben lɛatab? Mkul yiwen deg-neɣ iḥemmel iman-is deg wayagi. D tidet, Sidna Ɛisa iǧǧa-yaɣ lmithal ad nɛettab fell-as akken iɛettab fell-aɣ, lameɛna yemken llan aṭas dinna deg tmurt ara yetebɛen si nneɛis s tidet s wul lukan ad sɛun taḥqiq ur qeblen ara leɛtab imiren? Acu ɣef ttuqahren wid yetebɛen si nneɛis-a? Kra n win yebɣan ad yidir si laman deg si nneɛis-a ad inɛettab ɛla xaṭer at ddunit kerhen lmumnin, kerhen wid yettmeslayen ɣef Rebbi. Ṭaleb ur yelli ara nnig ccix-is, neɣ axeddam nnig ssid-is. Berka-yas i ṭṭaleb ad yili am ccix-is, neɣ axeddam am ssid-is.
D tidet yettwakteb ula d Sidna Ɛisa yeḥfeḍ ṭṭaɛa s wayen iɛeteb. D netta i aɣ-yeǧǧan awal-agi, Mɛetben-iyi. Ad ken-ɛettben diɣen. Ad awen-xedmen irku leḥwayeǧ-agi, imi ur ssinen ara win i yi-d-iceggɛen. Win i ikerhen, ikerh ula d baba, i d-yenna Sidna Ɛisa. Ihi, acu i yezmer ad yeḥfeḍ lmumen n Sidna Ɛisa s leɛtab ara iɛateb f udem n laman i yesɛa deg Lmasiḥ? Neẓra ayagi, Sidna Ɛisa iḥfeḍ ṭṭɛa s wayen iɛateb. Ɛni ur aɣ-yelzem ara nukni diɣen ad neḥfeḍ ṭṭɛa-agi? Akken ad ttmeyyizeɣ ddeɛwa-agi, ma ktiɣ-d leɛmer n Sidna Ɛisa i wid-is, ad ḥemmlen iɛdawen-nsen, ad xedmen lxir i wid i ten-ikerhen. I qqareɣ-d barket wid i ken-ineɛɛlen, deɛɛut s lxir wid i ken-iḍelmen. Ma yewwet-ik walbaɛḍ ɣef yiwen lḥanek, mekken-as wayeḍ diɣen. Ayen tebɣam ad awen-xedmen medden, xedmet-asen-t ula d kunwi. Amzun sliɣ-as yiwen iqqaren, Mačči akka i xeddmen medden tura, at ddunit tura qqaren tiṭ i tiṭ, ugel i ugel. At ddunit tura smenɛen iman-nsen ur bɣan ara ad ten-ḥeqren medden. Ayetmaten d isetma, lmumnin n Sidna Ɛisa, Ssid-nneɣ, iǧǧa-aɣ lmital, isers-aɣ-d deg ddunit-agi tamcumt, ad nxebber lfadilat n win i aɣ-isawlen si ṭṭlam ɣer tafat-is ifazen, Zik nella di ṭṭlam, tura nella d tafat deg ssid. Iqqar-aɣ-d, Lḥut, amaraw tafat. Ma tḥemmlem ala d wid i ken-iḥemmlen anta d lemzya ara tesɛum? Ula d imednuben ḥemmlen wid i ten-iḥemmlen. Ma txedmem lxir ala i wid i awen-ixedmen lxir anta d lemzya ara tesɛum? Ula d imednuben xedmen akka. Ma tɣerreṭlem i wid seg tzemrem ad awen-rren, anta d lemzi ara tesɛun? Xedmen lxir, rḍlet mebla layas, ḥemmlet iɛdawen-nwen, lujur-nwen ad yili meqqur, ad tilim d arraw n Ttaɛla. Ṣebret i leɛtab d uqehhar, imi Ṛebbi ittṛebbi-ken am arraw-is. Ataya ssebba ɣef ara neɛteb s ṣṣber. Idir ad ikemmel lehdur iḍ-agi s kra imesllayen n Sidna Ɛisa ara wen-iɣer seg wawal Rebbi. Ur ttagadet ara, wid ineqqen lǧeţţa ur zmiren ad nɣen tarwiḥt, walakin agadet win izemren ad ineɣ lǧeţţa d tarwiḥt deg ǧahennama, ɛni ur znuzun ara snat iẓiwciwen S usurdi, walakin ur tetteɣlay yiwet deg-sent mebla lebɣi n Ṛebbi. Ula d ula d anẓad n uqerruy-nwen ttwaḥasben irekkel. Ur ttagadet ara ihi. Teswam akteṛ n waṭas. iẓiwcen, yeɛni deg ufrax, daymi kra n win icehden yis-i zdat medden, ula d nekk ad cehdeɣ fell-as zdat Baba yellan di tegnaw, walakin kra n win ara yi-inekṛen zdat medden, uma d nekk ad t-nekṛeɣ zdat Baba yellan di tegnaw. Abrid Ṛebbi yuɛreḍ ṣṣeḥ a yetma, walakin d netta i ɣ-d-yettaken tazmert s ar neddu deg ubrid-is. Ur yezmir ḥedd ad yeddu seg ubrid Ṛebbi ma yella ur ggumin ara s Ɛisa Uqbel ad issineɣ Sidna Ɛisa, menhut. Acḥal d abrid i nɛettabeɣ, ur ufiɣ menhu m'ara ḥkuɣ. Walakin ass-a, ḥemdullah yella Sidna Ɛisa d lḥey, ɣer tama tayeffust n Rebbi. M'ara. Mi ara ttwajreḥeɣ si kra, tura sɛiɣ menhu mi ara ḥkuɣ, rna Sidna Ɛisa izmer a yi-iṣebber.
Parole de reconfort, kra imeslayen n ṣṣebber seg wawal n Rebbi i wid iɛetben, ttwaɛfen deg yiwet tektabt ara ceggɛeɣ i wan ara yektben ddurt-agi. Tektabt-agi ad tettili s tefransist neɣ s taɛrabt. Ktbet ihi,

Ulamma nebɣa ad teḥsisem akk, ad tafem acu ɣef ntebɛa n Lmasiḥ. Nubat-agi i snat ttawḍen-d ɣur-wen ɣef lmuja talemmast mitin u xemsa lmitrat deg umaṭṭaf Monte Carlo rbeɛṭac sebɛa u settin kilwert. Acfut iḍ-agi, a itmaten di setma, ur ttagadet ara wid ineqqen lǧetta, agadet akteṛ win izemren ad ineɣ tarwiḥt d lǧetta. deg ǧahennama, yeɛni cciṭan, acfut diɣen ula d anẓad n uqerruy-nwen ttwaḥesben irkul s win i ken-iḥemmlen Lmasiḥ, win inan, Ma nemmut yid-s, ad nidir yid-s diɣen. Amin.